Voilà, ech menge mir kënnen ufänke mat eiser Pressekonferenz. Ech begréissen Iech ganz häerzlech op der Pressekonferenz no eisem éischten Nationalvirstand vum OGBL vun dësem Joer an ech soen Iech Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten. Dat ass ganz flott fir eis ze gesinn. Well mir hu vill Aarbecht am OGBL, nach ëmmer. An dat, mir hu fir d'éischt emol festgestallt haut de Moien, datt dat neit Joer am Fong ufänkt, wéi dat aalt opgehalen huet, geprägt duerch natierlech nach ëmmer vill duerch déi Pandemie, déi eis aschränkt an eisen Aarbechten, an eisem Beruffsliewen, an eisem Privatliewen an och an eisem gewerkschaftlechen Liewen. Natierlech hu mer do eng aner Method fir ze fonctionnéieren, sou dass mer nach ëmmer och eisen Nationalvirstand am Hémicycle musse maachen, fir d'Distanze kënnen ze maachen, d'Pressekonferenz hei maachen an an och op politeschem Plang. Mä an eigentlech, soe mer do, leider musse feststellen, dass ganz villes net leeft duerch Covid an dass vill vun der Actualité politique Bestëmmt ass duerch déi Pandemie an duerch dat Geschehen ronderëm an d'Décisiounen, déi do ronderëm leien, an duerfir si ganz vill politesch Décisiounen, déi e bëssen op Äis geluet gi sinn oder wou mer soen, do muss awer dru geschafft ginn an déi feelen eis an do geet et net richteg weider. An dat hu mer emol zesummen de Moie misste feststellen a bedauern an och gesot, op waterenge Punkten dass mir mengen, dass awer och elo muss geschwat ginn an déi net dierfen elo flaach leie bleiwen, déi Sujeten. Dir wësst, vu wate mir schwätzen. Mir haten d'lescht Joer eng, Enn d'lescht Joer eng Tripartite, wou mer ganz onzefridden driwwer waren, dass esou vill Sujeten net thematiséiert gi sinn an dass mer am Fong op deene Punkten net weiderkommen. An Dir kennt eis Problematik oder eis Thematiken, op deene mir gäre géife weiderkommen. déi ebe wichteg si fir d'Leit dobaussen, fir déi schaffend Leit an hir Famillen. A mir brauche elo Fortschrëtt. Och grad elo musse mer kucken, dass do verschidde Saachen no vir kommen. Ech hunn den Tour gemaach de Moien a maachen dat dann elo e bësse méi kuerz, vun eisen Haaptsujeten, déi un eis um Mo leien. Dat Éischt ass keng Iwwerraschung, dat wësst Der, d'Wunnengskris hei zu Lëtzebuerg, déi wütet natierlech munter weider. Déi gëtt elo net gestoppt duerch. Pandemie an awer geschitt net ganz vill op dësem Terrain. Mir mussen dann alt erëm feststellen, wa mer d'Donnéeë kucken an d'Statistike kucken, dass e ganz groussen Deel vun de Revenuë vun de Leit hei zu Lëtzebuerg an d'Wunnengskäschte fléissen, dass do wou un aller éischter Stell eis Kafkraaft all Mount drop geet. An Dir wësst, dass dat fir den OGBL e grousse Problem ass, dass mer do e ganze Fuerderungskatalog hunn an dass mer ganz vill Iddien hu wéi een do erauskënnt. A leider ass dat Thema e bëssen op Äis, huet een d'Gefill, an dat geet net esou weider, well déi Kris déi muss genau esou dringend gestoppt ginn, wéi all Déi aner Krisen, an deene mer stiechen, an et ginn der e puer, mir hunn, wa mer bei deene Saache sinn, déi leider net genuch thematiséiert ginn an eisen Aen, da si mer natierlech och an eisem Kärgeschäft als Gewerkschaft de Froen vun dem Aarbechtsrecht an alles, wat op der Aarbechtswelt passéiert. Mir sinn elo an der Pandemie, awer och scho viru Pandemieszäiten hu mir oft gesot, Et ass ganz vill ze maachen, et ass ganz vill am Codes travail, wat d'Aarbechtsrecht ubelaangt, wou muss op de Leescht geholl ginn a wou muss reforméiert ginn. Mir si bei de Gesetzer zu dem Sozialplang, bei de Plans maintien dans l'emploi, wou muss reforméiert ginn, d'Faillitëgesetzgebung muss reforméiert ginn. Mir sinn awer och bei de Froe vun dem Kollektivvertragsgesetz, well dat ass e ganz wesentleche Punkt, A wa mer ëmmer erëm soen, dass d'Kafkraaft vun de Leit gelidden huet an dass mer se musse stäerken an opbauen, jo da geet et och nëmmen iwwert dee Wee. Do si Saache versprach ginn, et sinn och Saachen, déi am Koalitiounsprogramm stoungen an nach ëmmer näischt passéiert ass. Dat heescht, do ass, dat ass den zweete Volet, wou mer soen, do muss hannendrun gaange ginn a mir mussen do déi noutwendeg Reformen elo ugoen. Mir wëssen, datt elo en neie Minister am Amt ass. Mir wäerten deen och begéinen an deem dat dann och nach eng Kéier vermëttelen. Mee natierlech, wa mer bei der Aarbecht sinn, si mer bei deem, wat eis um Häerz läit. An dann hu mer och e bëssen, et geet net nëmmen duer, datt mer eng Aarbecht hunn, eng sécher Aarbecht hunn, et wësse mer alleguerten, datt mer gutt bezuelten Aarbecht hunn, datt mer gutt Aarbechtsbedingungen hunn, mee och d'Qualitéit op der Aarbecht ass wichteg. An do si mer och de Moie ganz kuerz drop agaangen, datt, D'Chambre des Salariés huet elo ganz rezent hir Etüd Quality of Work Index erausginn. Dat ass eng Etüd, déi all Joer gemat gëtt. Dir kennt dat, do gëtt op engem representativen Echantillon eng Ëmfro gemeet, wéi et de Leit geet a wéi se sech dann fillen an hirer Aarbecht an op ganz villen Indicateuren. An deen Index, dee geet stänneg erof an en ass och natierlech an dësen Zäiten nach eng Kéier, de Bien-être oder d'Qualitéit op der Aarbecht erofgaange fir d'Leit. A mir sinn als Gewerkschaft domadder confrontéiert, well dat kréie mir jo direkt mat, wa mer op dem Terrain ënnerwee sinn mat eise Personaldelegatiounen, awer och an eise Spriechstonnen, d'Leit, de Leit geet et aus ganz ville Grënn net gutt op der Aarbecht. An dat heite, wat mer alles erliewen, mengen ech, féiert natierlech dozou, datt et eis net besser geet. Mir kennen dat alleguerten, déi Contrainten, déi duerch den Homeoffice entstane sinn. Mir kennen awer alleguerten och déi Contrainten, déi duerch dee Mangel un Déconnectioun, dee mer alleguerten hunn, an déi stänneg Erreechbarkeet, mee natierlech awer och déi Charge mentale op villen Aarbechtsplazen, déi an d'Lut geet, wou halt dann eben zu grousse Schwieregkeete bei de Leit féiert. A mir bleiwen dobäi, d'Aarbecht dierf net krank maachen, weder kierperlech nach mental krank maachen, an dofir maache mer eis als OGBL och staark dofir, ze suergen, datt de Bien-être op der Aarbecht och mol méi zur Geltung kënnt a méi eng Unerkennung kritt an der ëffentlecher Debatt an datt mer och alleguerten dofir suergen, datt et de Leit besser geet. An deem Thema Bien-être a psychosozial Repercussioune vun der Aarbecht op d'Gesondheet, da si mer ganz séier och bei de stressbedingte. Krankheeten an bei dem Burnout an awer och bei de Phänomener wéi Harcèlement moral. Och dat kennt Der an do wäerte mer haut nach an der Pressekonferenz nach eng Kéier kuerz drop agoen. Mir sinn, mir hunn iwwer déi néideg Steierreform geschwat, mir hunn iwwer d'Ekologie geschwat, déi, et ass ganz vill geschwat ginn iwwer déi Transition écologique an iwwer alles dat wat muss passéieren, fir d'Klimakris ze stoppen, a mir sinn do total dobäi. Mee Covid huet dat och alles gebremst an dat ass ebe schued a mir mussen do dohannert goen, dass en all déi Sujeten net ënnert den Teppech gekiert ginn. An alles dat misst och am Sozialdialog geschwat ginn an am Sozialdialog misst och, an dat wësst Der, dat war ee vun eisen Haaptpunkten an där Tripartite, d'Kafkraaft geschwat gi vun de Leit. An do hu mer jo e grouse, jo, Meenungsverschiddenheet, loosse mer emol esou soen, mat der Regierung, déi jo no an der Tripartite an och dono no bausse gesot huet, jo, d'Kafkraaft vun de Leit, déi geet eigentlech gutt a mir kënnen dat net esou stoe loossen. Mir mengen och, datt dat am Fong umoossend ass an der aktueller Situatioun dat ze soen. Mir wëssen, datt d'Leit A mat de Wunnengspräisser hei zu Lëtzebuerg, déi elo jidderengem bekannt sinn, wierklech grouss déif mussen an d'Täsch gräifen, fir iwwerhaupt eng Wunneng sech ze garantéieren. Mir wësse parallel dozou, datt d'Pandemie awer och de Leit geschuet huet, och am Portmonni, well och ganz vill Leit, wann een nëmmen d'Beispill vum Chômage partiel hëlt, wou mer och nach haut drop aginn, ganz kuerz, do si ganz vill Leit, déi just 20 Prozent, also déi just 80 Prozent vun hirem Revenu kritt hunn an 20 Prozent Déi hu laang Zäit an och haut nach all Mount mussen aboussen an dat mécht sech awer spierbar. An deen drëtte Facteur sinn dann, an ech mengen dat ass och elo kee Scoop, mee dat ass awer e reelle Problem an dat fänkt u reell dramatesch Ausmoossen ze huelen, déi explodéierend Energiepräisser. A wann een alles zesummen hëlt, mengen ech, datt et net méi ubruecht ass ze soen, et gëtt kee Problem op dem Pouvoir d'achat vun de Leit a mir Als OGBL gesi mir do groussen Handlungsbedarf an den nationale Virstand huet de Moien d'Decisioun geholl, dass mer do wëllen staark ginn an dass mer do wëllen ronderëm eis Fuerderungen opbauen. A mir fuerderen am Fong en Entlaaschtungspak fir Menagen, fir an dësen Zäiten, de Leit e bëssen ënnert d'Äerm ze gräifen, wat déi explodéierend Energie a Gaspräisser ubelaangt. Dir kennt d'Statistiken. Natierlech ass et europawäit schwiereg, mee och hei zu Lëtzebuerg ass et zum Deel am schwieregsten. Wann ech just d'Carburanten huelen, kennt Der d'Zuelen, eng Erhéijung vun 31 Prozent vu September 2020 op September 2021, dat ass jo enorm, plus déi lescht Donnéeën, déi mer haut dann nach konnte liesen, wou mer op Präisser, op Héichte sinn, déi nach ni do waren. Bei de Gaspräisser ass et änlech, och do hu mer déi enorm Erhéijungen. An am Fong hu mer net wierklech eng Äntwert vu politescher Säit op deen doten Phänomen. Déi eenzeg Mesure, déi elo gesot gëtt vu Politik, ass déi vun der Erhéijung vun der Allocation de vie chère. An dat geet eis bei wäitem net duer. Also do hu mer déi Erhéijung vun 200 Euro virleien. An déi Hausse, muss ee soen, déi geet emol net duer, fir eleng déi Perte ze kompenséieren op der Allocation de vie chère, déi mer zënter 2009 kennen, zënterdeems se net ugepasst ass un d'Präisentwécklung. Dat heescht, egal wéi wär eng Opwäertung néideg gewiescht, an elo mat där Explosioun vun de Präisser ware mir der Meenung, an dat war, ass a bleift d'Fuerderung vum OGBL, datt déi Verduebelung, déi d'Allocation de vie chère kannt huet am Joer 2020 wéinst Krisenzäiten, datt déi och misst widderholl ginn an dësem Joer. An dat wär emol e Mindesteffort, wou muss gemat ginn. D'CO2-Steier ass natierlech erschwierend dobäi komm. Mir hunn do ëmmer gesot, dat kennt Der och vun eis, datt se mussen sozial Kompenséierungen erfalen fir déi Leit, wou dat dote schwéier trëfft. An déi sozial Kompensatioune si komm, déi waren och an eisen Ae schonn net héich genuch. Mee de Problem ass, elo geet d'CO2-Steier an d'Lut all Joer an d'Kompensatioun awer net. An dofir hu mer och do Bleiwe mer dohannert, dass en do méi héich Kompensatioune misste kommen. Noutfalls musse mer och iwwer spezifesch Hëllefe schwätze fir sozial schwaach Stéit, déi elo wierklech d'Enner net méi beienee kréien um Enn vum Mount. An dann och, an da seet den OGBL och, änlech wéi anerer et scho gesot hunn an änlech wéi aner Länner et scho gemat hunn, dann däerf de Plafonnement vun de Präisser keen Tabu méi sinn. Mir wëssen, dass Frankräich an déi Richtung gaangen ass. Spuenien huet änlech Mesure geholl. An Dir kennt dat vun eis, mir musse raus aus där neoliberaler Logik do vun der Energiezufuhr. Mir brauchen hei eng Interventioun vun öffentlecher Hand, fir d'Entwécklung vun den Energiepräisser e bëssen an der Gitt kënnen ze halen. Dat do sinn alles Resultater vu Privatiséierungen a Liberaliséierungen, déi passéieren an déi leider dozou féieren, dass mer nei sozial Fracturen kennen, nei Momenter vu Prekariséierung vu ville Leit erliewen, an dat ass net de Wee wéi d'Transition écologique fir eis ze goen huet. Dat hu mer och schonn gesot. Ëmweltbewosstsäin an ekologesch Transitioun kann nëmme goe mat de Leit an net um Bockel vun de Leit, an déi kann nëmme goen, wa mer dann och dofir suergen, datt dat net zu Laaschten vun de Menagë kënnt. Da kann ee ganz vill doriwwer schwätzen. Ech maachen elo do e Punkt. Mir hunn natierlech och vun der Logementspolitik an deem dote Kader geschwat. Jo, wéi kann een dann energiebewosst an energieeffizient liewen? Als Locataire huet een éischtens emol scho guer kee Choix oft iwwert d'Method wéi geheizt gëtt an als Proprietär och ginn et eben nach ëmmer ganz vill Proprietären, déi sech keen Passivhaus kënne leeschten oder energieeffizient Haiser kënne leeschten, sou dass dat do awer e Phänomen ass vu Kafkraaft a vu sozialen Ongläichheeten. Dat war e bëssen den Haaptthema vun haut de Moie vun der Nationalvirstand, wou mer soen, mir wëlle verschäerft dodrobber agoen a mir hunn haut, Natierlech awer och iwwer d'Impfung geschwat. Et ass jo evident, datt een an dësen Zäiten net dolaanscht kënnt. Mir sinn alleguerte midd vun deem Covid-Thema a wëllen och zu eisen Interessenslage kommen. Mee et ass nun eemol am Moment eng ganz grouss Diskussioun an dofir hu mir och am nationale Virstand driwwer driwwer diskutéiert an eis driwwer beroden an Meenungen ausgetosch. Ech wëll an deem Kontext, ech maachen et elo ganz kuerz, de Résumé hei zéien, Fir den OGBL gëtt et keng Alternativ zum Impfen fir eraus aus där Pandemie. Mir sinn total fir d'Impfung, mir ware fir d'Impfung a bleiwe fir d'Impfung, mir sinn och dofir all Efforten ze maachen, déi néideg sinn, fir d'Impfquot eropzekréien. Och dat wëll ech nach eng Kéier widderhuelen. Elo si mer haut de Moien zesummekomm an engem Kontext, dee schonn erëm en aneren ass wéi virun e puer Deeg a geschweige denn virun e puer Wochen an e puer Méint. An dat ass dat, wat mer jo alleguerten erliewen. Déi Pandemie, déi mer hei kennen, déi mer hei erliewen, déi huet eis all erwëscht mat, an eis all virun, viru Situatiounen gesat a konfrontéiert, déi nach keen erlieft huet, a mir ginn andauernd, kréie mer erëm Iwwerraschungen an nei Varianten an nei Momenter an dann ass erëm wëssenschaftlech eppes Neies ugesot. Dofir ass et ganz schwéier sech festzeleeën a mir sinn op engem Zäitpunkt elo, dee besonnesch schwiereg ass. Mir wëssen dat all. Mir hunn elo déi Omikron-Situatioun, déi e bëssen e Gamechanger ginn ass an där, an där Impfflicht-Diskussioun. Dat huet dat Ganzt schonn erëm an en anert Liicht geréckelt. An elo zënter e puer Deeg si mer dann och nach, gi mer gewuer, datt elo schonn déi éischt Sub-Variante vun Omikron kommen, déi nach méi ustiechend sinn a wou d'Impfflicht da vläicht nach méi schwiereg ze diskutéiere gëtt. Dat heescht, dat ass einfach e ganz prekäre Moment, fir haut do driwwer ze schwätzen. A mir sinn eis dat total bewosst. Mir wëssen awer och, dass gläichzäiteg hei zu Lëtzebuerg nach de Moien driwwer geschwat ginn ass, dass d'Intensivstatiounen elo mol net virum, ganz kuerz virum Kollaps stinn. Mir wëssen och, datt iwwer nei Lockerunge geschwat gëtt hei am Land an och an anere Länner. Mir wëssen, datt eben esou vill Inconnuen haut do sinn. A mir wëssen och virun allem, datt d'Regierung jo nach keng Décisioun geholl huet, gell. A mir hunn nach kee Projet de loi virleien. An et ass jo nach näischt offiziell decidéiert ginn oder gesot ginn, ab dann kënnt dat. Esou datt et fir den nationale Virstand haut ganz schwéier war, eng Positioun zu Detailer ze huelen, déi et net gëtt, déi mer net kennen. Mir hunn ëmmer gesot, mir hunn en héicht Vertrauen an d'medezinesch Wëssenschaft. Dat bleift och esou. Mir, wann elo déi Diskussioun vun der Impfflicht gefouert gëtt, dann ass eis wierklech wichteg, e puer Saachen ze betounen. Dat alleréischt, an dat entsprécht eiser Politik an eise Wäerter, eiser Programmatik op alle Punkten, Mir si géint zousätzlech Spaltungen an der Gesellschaft. Dat ass ganz evident fir eis. Natierlech kréie mer alleguerte mat, wat dobausse passéiert, an dat ass schwéier, well mir brauche grad an dësen Zäiten Grouss Solidaritéit vun de Leit an net d'Spléckungen an der Gesellschaft. An duerfir gëllt dat dann och an der Fro vun der Impfflicht. Mir si géint Spaltungen. Mir wëllen déi weider verhënneren. An duerfir ass den OGBL an den nationale Virstand de Moien och net der Meenung, datt e bestëmmten Taux vun der Vulnerabilitéit duerch en Alter soll zum Krittär ginn, fir Impfflicht oder net. Dat heescht, mir hunn eis do géint ausgeschwat, datt d'Altersfro soll déi, jo, also halt dee Krittär sinn, wou ab deem eng Impfflicht soll gräifen oder net, aus ganz ville Grënn. Éischtens, well mer net wëllen déi Spaltungen hunn zwëschent engem ënner 50 Joer an engem iwwer 50 Joer oder an engem Beruffssektor Leit vu verschiddenen Altere, wou deem engen d'Impfflicht gëllt a bei deem aneren net. well déi Diskriminatioun um Alter eppes ass, géint déi mer eis op alle Pläng wieren, an dat kennt Der vum OGBL, mir sinn ëmmer do fir d'Gläichheet, an a well mer och eben net gesinn, datt Leit ënner 50 Joer, déi och Vulnerabilitéiten hunn, do hei kënnen dann soll eng aner Mesure gëlle wéi fir Leit iwwer 50 Joer. An déi zweet Spaltung, déi mer och ofleenen, ass déi vu sektoriell bedingter Impf. Pflicht. Mir sinn do ganz vehement dergéint, dass mer elo déi schaffend Leit hei zu Lëtzebuerg opdeelen an déi eng an an déi aner. Dat war nach ni eises. Mir hunn ëmmer fir eenheetlech Behandlung gekämpft an eenheetlech Statuter vun alle Beruffsgruppen a Beruffstätege geklemmt, gekämpft. Dat ass, esou geet et net fir eis. Mir kënnen do keng Spaltung akzeptéieren, egal wéi ee Secteur et elo mol ass. Dat war eng Notioun, dat hu mer awer och am Fong vun Ufank u scho matgedeelt. Mir kënnen, et kann och net sinn, elo spezifesch geet et ëm de Gesondheets a Fleegesecteur an och grad dat Personal, wat ëmmer eis Helde waren an der éischter Front an esou, wou mer gesot hunn, jo, déi hunn eis d'Iwwerliewen erméiglecht, datt si elo alt erëm déi éischt sinn, wou dann awer Pflichten a Sanktioune sollen erfalen. Dat ass ganz schwiereg. Et ass schwiereg, well si, mir hunn jo och Leit aus deem Secteur vertrueden an si soen, berichten eis dat och, si si midd, si hu villes erlieft, si hu vill duergehalen a si leiden zënter Jore schonn ënner ganz ville politesche Feelentscheedungen. Och dat kennt Der vun eis. Och déi Austeritéitspolitik huet och virum Gesondheetssecteur net Halt gemat. An do si vill falsch Entscheedunge getraff ginn a si hunn oft net déi noutwendeg Unerkennung kritt, dat Personal, wat do beschäftegt ass. An elo feelen do och massiv Leit, dat wësse mer och, deen Personalmangel, dee mer do hunn an deenen Secteuren, a mir dierfen et net riskéieren, nach weider Leit duerch Angscht ze verléieren. An ausserdeem, wann een eng sektoriell Impfflicht vum Personal fir d'Gesondheetswiese schwätzt, da misst ee jo och Soen, da gëllt dat och fir d'Patienten, déi do betreit ginn. An da si mer iergendswou an déier Logik alleguerten am selwechte Boot. A mir sti fir Kampf géint Ongläichheeten an duerfir wiere mer eis géint ongläich Behandlungen. Dat ass dat, wat mer am Moment kënne soen. Fir all déi aner Diskussiounen, ass et esou, dass et den Zäitpunkt ganz schwierig ass, haut méi wäit ze goen. Dat do ass dat, wat um Dësch leet, wat mer kënne kommentéieren. Mee mir verschléissen eis kenger Diskussioun hei ronderëm. Dat hu mer och als nationale Virstand formell festgehalen. Mir bleiwen oppen an der Diskussioun a musse verfollegen, wat elo zu deem noutwennegen Zäitpunkt wéini wéi diskutéiert gëtt. Well wa Froe vun Impf diskutéiert ginn, da gi ganz vill Froen op. An do hu mer der de Moien eng Rei undiskutéiert. Ech maachen hei just déi allerwichtegst ganz kuerz. Et gëtt awer hei schonn vill ze laang. Wa mir, mir bleiwen ëmmer natierlech, ma brauch ech Iech net ze soen, bei der Verfechter vun engem universelle Gesondheetsversuergung, also den Zougang Deen dierf net limitéiert ginn op verschidde Krittären un eng gutt Gesondheets a Fleegeversuergung. Dobäi, dobäi sti mer. Dann hu mer och, vill ass och schonn debattéiert ginn, och den OGBL hält dat fest, wa mir hei iwwer Impf, Impfungen hei an Europa an an eise Länner diskutéieren, da muss ee sech awer och d'Fro stellen, wa ganz grouss Deeler vun der Welt keen Accès zu der Impfung hunn, dann ass dat e Feeler an dofir ënnerstëtze mir och d'Initiativ fir d'Levée vun de Breveten op de Vaccin, fir kënne méi Vaccinen ze produzéieren a méi schnell, a méi grousser Qualitéit a méi gënschteg och deene Länner zur Verfügung ze stellen, déi haut keen Accès zu der Impfung hunn. An déi drëtt, lescht grouss Fro, déi sech eebe stellt fir eis als Gewerkschaft, an dat ass och elo net verwonnerlech, Mir wëllen net, datt déi Fro do op der Aarbechtsplaz gekläert gëtt. An dat ass ganz, ganz wichteg. Mir wëllen net, datt Sanktioune sech op der Aarbecht ausdrécken, datt eng Persoun seng Aarbecht ka verléieren oder hei iergendswou sanktionéiert gëtt. Déi Fro, déi gehéiert net op d'Aarbechtsplaz. Ass net un den Delegatiounen oder un de Patronen, dat doten ze klären. An dofir si mer ganz strikt dobäi, bleiwe mer dobäi, datt mer och déi 3G-Reegel do, do kennt Der alles, wat dozou stattfonnt huet, all Diskussiounen, mee déi hu mir hunn, wou mer doriwwer geschwat hunn, war gesot ginn, déi leeft bis Enn Februar. A mir halen och dodrunner fest, datt déi do muss auslafen, déi 3G-Reegel. Déi huet wierklech ganz, also dat war ganz komplizéiert ëmzesetzen an den Entreprisen, fir all Acteuren. A wa se elo eppes bruet huet, da menge mir, dann ass se elo awer un hir Limitte komm, déi Mesure. An een, dee bis haut net duerch den 3G eng Iwwerzeegung kritt huet, dee wäert se och bis dohinner dono net méi erlaangen. An et ass einfach. ze vill Schued wou doduercher verursaacht gëtt, wéi den Notzen deen een eraus kann zéien. Voilà, Dir gesitt, et si vill Froen op an et bleift nach vill Diskussiounsbedarf. Mir mir ralliéieren eis, ech widderhuelen dat nach eng Kéier, ëmmer de Medeziner an där Fro. Mir si keng Virologen a keng Experten an dat wat noutwendeg ass diskutéiere mir mat. Mir mir betounen awer och, datt mer de Wee wëllen iwwert d'Solidaritéit och goen an mir brauche keng Spléckung an an dëser Gesellschaft net nach weider Spléckungen, och d'Gesondheetspersonal soll gefërdert ginn an net bestrooft ginn. A mir brauche méi Investitiounen an d'Gesondheetssecteur. A mir appelléieren natierlech u jiddereen, alles dofir ze maachen, a sécher jidder Gesondheet kënnen ze garantéieren. An an deem Sënn huet den Nationalvirstand vum OGBL haut, fir de Moment an där Phase, wou mer eis haut befannen, e bëssen diskutéiert. Dann hu mer duerch déi Covid-Situatioun awer Repercussiounen jo och op ekonomescher Natur an awer och op eis CNS an duerfir hu mer haut e bëssen en extra, Idee gehat, dass jiddere Member aus dem Geschäftsféierung vläicht säi Punkt eng Kéier kuerz kann selwer presentéieren. Ech ginn d'Mikroen einfach weider. Mir maachen der elo kuerz. Ech war scho vill ze laang. Et deet mer leed, elo soen ech hinnen, déi muss kuerz sinn. Mee de Carlos geet kuerz op deen Deel CNS an. Also ech ginn der just déi hei nach weider. Bon, merci Nora. D'Nora huet a sengem, zu sengen, ee vu senge leschte Sätz, wou et gesot huet, huet gesot, de Critère, d'Critèren däerfen net dozou féieren, datt den Zougang zu der, enger anteger Gesondheetsversuergelung bemo giff behënneren. A genau dat war amgaangen ze geschéien ufanks des Mounts, just fir eng Kéier ze ënnersträichen, wat fir eng, Aarbecht am Endeffekt am gaangen ass. Ech mengen, ech brauch Iech net ze soen, Der liest esou grad esou gutt wéi ech de Facebook, Instagram an aner Geschichten, wou vill Leit, déi den 3G net konnten soi-disant respektéieren, déi da gemengt hunn, si missten dann op engem Facebook a respektiv op aner Plazen deklaréieren, dass se dann de Krankeschäin géifen huelen, a si géife kucken, dann de Krankeschäin ze kréien, fir dee Moment net mussen nom fofzéngten op d'Aarbecht ze goen. Dat huet dozou gefouert, dat zwar natierlech net eleng, nach aner Aussoen, huet dozou gefouert, datt verschidde Leit, hauptsächlech vun der UEL, fir en net ze nennen de Jean-Paul Olinger, dee gemengt huet an engem Verwaltungsrot ze soen, jo mir fäerten, datt elo eng grouss Avalanche vu Krankeschäiner op d'CNS duerkommen, a mir ëmmer déi Positioun verteidegt hunn a gesot hunn, mir sinn do als Gewerkschaftsvertrieder fir Och ze verhënneren, Leit, déi mengen, si misste vun eisem System, vum Gesondheetssystem profitéieren, ze stoppen. Mir sinn awer net do, fir eng Chasse aux malades ze ënnerstëtzen. An dat war bal geschitt den 12 Januar op der Verwaltungsrotssëtzung, wou de Patronat mat Hëllef vun aner Leit gemengt huet, si missten d'Statutte vun der Gesondheetskeess am Endeffekt op d'Kopp geien. An in deem wou dann effektiv drop lass geet fir all soi-disant Kranken oder net Kranken dann dee Moment ënner Kontrolle ze setzen, hu mer verhënnert kritt den 12 Januar ass nach ëmmer Kontrollsystem besteet, net onbedéngt deen wou se d'Leit doheem kontrolléiere gitt ob der um 10 Auer moies doheem sidd oder net, mee éischter de medezinesch Approche, dat wat den OGBL-Zënter Joren op mannst zënter wou ech elo dobäi sinn, fuerderen, wou mer soen, Mär seet dat näischt aus, wann een um 11 Auer moies net doheem ass an huet e Bee gebrach, dat seet mer näischt aus. Ech hätt léiwer, et géif medezinesch kontrolléiert ginn an dat huet och elo, fënnt dat periodesch elo statt, hauptsächlech bei Denonciatiounen, wann deen een deen anere mat Beweiser denoncéiert, da kann et sinn, dass de Contrôle médical himself, dat heescht wierklech de Kontrolldokter, dann d'Leit erarifft, fir dann ze kontrolléieren, ob déi Leit effektiv krank sinn oder net krank sinn. Bis elo hu mer nach keng Zuelen. Et ass e bësse fréi. Ech mengen, de 15. Januar ass deen neie System en place gaangen. An et ass esou, dass de wäerten net méi spéit wéi muer, muer ass e Verwaltungsrot vun der CNS, hoffentlech d'Zuelen op den Dësch kréien. Eist Gefill ass op jidde Fall deen, dass mer mengen, dass déi grouss Avalanche do vu Krankeschäinen, wou d'Leit dovunner giffe profitéieren, net stattfonnt huet. dass d'Assuréen virun allem ganz responsabel virgaange sinn, dass och d'Prestatairen, dat däerf ee jo net vergiessen, et stellt nach ëmmer, esou gutt wéi ech weess, nach ëmmer den Dokter de Krankeschäin aus an net den Assuré stellt sech jo net selwer e Krankeschäin aus, mee och do stellt ee fest, dass d'Prestatairen och responsabel de Moment virginn, ausser wa moi Zuelen eppes ganz anescht weisen, gesäit mer awer net duerno aus. Wat wouer ass, ass, datt de Krankeschäin, an viru kuerzem hunn ech an der Press konnte liesen, datt den Absenteismus op 20 Prozent an d'Lut gaangen ass. Kloer, wann s de an d'Isolatioun gesat gëss, respektiv op aner Moyene gegraff gëtt, ass normal, datt däi Krankestand hei zu Lëtzebuerg deementspriechend och zouhëlt, an dat ass awer meng, no mengen Informatiounen, ganz staark reng den Isolement, reng den, d'Infektioun, reng den Omikron, dee sech verdeelt a wou d'Leit dann effektiv an déi Situatioun kommen, wou se sech an den Isolement setzen. An dat si jo awer Krankeschäin, déi och justifizéiert sinn, déi iwwert de Ministère de la Santé justifizéiert sinn, wou e PCR-Tester gemaach ginn, an da kritt een eréischt säin Certificat d'isolement, dowéinst déi Krankeschäine kann een net a Fro stellen, an all déi aner, well et däerf een net vergiessen, datt all déi aner Krankheeten net vun der Welt verschwonne sinn, déi sinn nach ëmmer do, sief dat Kriibs, sief dat aner Krankheeten, an do brauchen d'Leit natierlech, deen nordegen Krankeschäi fir kënnen deementspriechend sech och ze heelen. An et ass och déi Positioun, déi den OGBL déi ganz Zäite verteidegt huet, wou e gesot huet, Krankeschäin ass do fir déi Krank ze hëllefen an net fir aner Leit am Endeffekt ze decken. Voilà, da soe ech d'Wuert weider. Elo zum Chômage partiel. Ech menge wéi Der lescht Woch matkrut, goufen eng Rei vun nei Modalitéiten annoncéiert. An ech wollt just betounen, datt fir den OGBL ass de Chômage partiel en Instrument fir géint Chômage ze kämpfen, géint d'Aarbechtsplazverloschter an et bleift eng Hëllef fir d'Leit an net nëmme fir d'Betriber, well oft gëtt dat presentéiert als eng Hëllef fir d'Betriber, mee et ass eng Hëllef fir d'Leit. Wat elo annoncéiert gouf, bleift an der Kontinuitéit vun deem, wat bis elo gemeet gouf. Et bréngt awer mat sech eng Visibilitéit an eng Sécherheet fir d'Leit an fir d'Betriber bis hin zu Juli Dat heescht, haut wëssen haaptsächlech d'Betriber aus vulnerabele Secteuren, dat si Secteuren, déi am meeschten impaktéiert sinn duerch déi aktuell Covidskris oder duerch Mesuren, déi geholl goufe vun der Regierung, fir déi Kris anzeschränken, wëssen se elo, wéi vill, wat den Undeel vun de Stonnen, déi se verléieren all Dag, kënnen deklaréiert gi fir Remboursement ze kréien a fir datt déi Leit hir Aarbecht net verléieren. Wat ënnert dem Secteur vulnérable fält, si ganz natierlech d'Secteuren, déi mer alleguer kennen, Horeca, Tourismus, et sinn och d'Taxichaufferen, Événementiel, Catering, et sinn alles Secteuren, déi tatsächlech leiden ënnert der aktueller Kris. Niewendrun hu mer och aner Beräicher, déi eng wou all déi Fëllen scho komplett iwwerholl ginn, dat sinn déi Établissements de nuiten. Dat ass einfach bedéngt duerch d'Fermeture administrative. Ech mengen, e Betrib, deen net däerf opman, well eng Fermeture imposéiert ass, do ass et méi wéi normal, datt dee soll komplett Ënnerstëtzung kréien, fir d'Leit, fir datt si Aarbecht net verléieren a fir datt déi Betribe bestoe bleiwen, well dat ass och e wichtigen Zil vum Chômage partiel, wann erëm alles leeft. Well wa mer elo Betriber géife futti maachen, da wär kee méi do, fir déi Aarbecht ze maachen. Ass et elo, et ass ëmmer schwéier ze jugéieren, ob de Chômage partiel gewierkt huet oder net. Mir hunn awer eng kloer Indikatioun, ech mengen d'Zuele vum Chômage. Mir hunn aktuell déi selwecht Zuele wéi virun der Kris. Ech mengen, dat ass e positiven Zeechen, datt Chômage partiel gewierkt huet. dass d'Betriber hir Leit net erausgeheit ginn, a vill Secteure falen nëmme ënnert dem Chômage partiel, dat heescht, si fonctionnéieren normal, dat heescht, do goufe keng Leit erausgeheit. Dat heescht, mir hu schonn Undeitunge vun enger Retour aux normales partielles, a mir hoffen alleguer, dass mer bis Juli, dass mer aus där Kris eraus sinn. Absëscht Konsequenz fir d'Betriber. Et ass awer kloer, an dat hu mer och ëmmer gemeet, wa sech eppes geännert huet, datt mer ponktuell Adaptatioune gemeet hunn, ëmmer am Sënn vun de Betriber, vun de Leit. Dat heescht, ni verschlechteren, net méi streng maachen, éischter de Contraire, fir ze verhënneren, datt all déi negativ Konsequenzen dann op d'Leit zeréckkommen. Bon, dat ass mol alles fir de Moment. Also dat do, du kanns vläicht schonn d'Mikro bei d'Michèle weiderginn. Déi Sujeten do waren elo iergendsou alleguerten covidbedingt, déi Chômage partiels-Fro evidenterweis. Do wollt mer awer och e kuerze Statement maachen, déi Fro vum dem Contrôle médical och. An dann si mer awer frou, dass et sech net alles just ëm Covid dréint an d'Michèle kënnt mat engem Sujet, deen näischt domat ze dinn huet. A wa mer dann am Februar nationale Virstand hunn, dann ass et ganz normal, dass mer iwwert den 8 Mäerz schwätzen an d'Michèle presentéiert eis d'Aktivitéite vum Departement Equality vum OGBL ronderëm d'Fraen an d'Männergläichheet. Ja, merci Nora. Jo, léif Vertrieder, Vertriederinnen vun der Press, och an der Pandemie bleift d'Egalitéit e wichtegt Thema, och fir den OGBL, fir d'Fraenofdeelung Equality, mee fir d'ganz Struktur. A wéi effektiv elo gesot gouf, Februar, do bereede mer eis op den 8 Mäerz vir. An do ass natierlech den internationale Fraendag. An dat ass ëmmer och e ganz wichtegen Moment am Joer. Dir wësst, dass den OGBL e Member ass an der Plattform GIFF, wou jo eng ganz Rei Organisatiounen dra sinn. An dat ass och fir eis e ganz wichtegt Engagement a mir sinn och houfreg drop, dass mer do ëmmer aktiv matwierken. Ech gi lo net op d'Aktivitéite vun der Plattform an, well ech mengen, Dir hutt haut d'Invitatioun all geschéckt krut. dass d'Plattform hir eege Pressekonferenz huet de nächste Méinden hei, an da wëll ech natierlech do net virgräifen, dat wär mengen ech net ganz korrekt. Mee eis Fraenofdeelung OGBL Equality huet natierlech och eegen Aktivitéiten an eegen Initiativen, ganz ronderëm den Dag, e bësse virdrun, e bëssen dono. An déi wollt ech Iech kuerz virstellen an och vläicht do schonn e puer Datume matdeelen, wou mer och ganz frou wäeren, wann do och Vertrieder a Vertriederinne vun der Press derbäi wäeren. Also fir d'alleréischt starte mer och eng Sticker-Campagne, wou mer wäerte Stickeren drécke loossen a verdeelen, déi relativ universal sinn, déi natierlech gutt si fir de Fraendag, mä och fir de Rescht vum Joer an déi ganz ënner dem Motto stinn, Femmes, Sadiquez-vous! Well fir eis ass et einfach wichteg ze ënnersträichen, dass d'Fraen hir Plaz an der Gewerkschaft hunn an dass et och wichteg ass, dass déi Problematike vertruede ginn. An do gëtt et just eng Grondregel, déi ass fir all Geschlecht d'selwecht, Et kann ee just Revendicatiounen och ëmsetzen, wann ee sech organiséiert a wann ee sech engagéiert. An dat kann a soll an der Gewerkschaft geschéien. Déi zweet Aktioun souzesoen ass, datt eisen übleche Magasinn, den Aktuell, deen och am Februar nees erauskënnt, huet ëmmer en Dossier all Kéiers. An do wäert och de ganzen Dossier am Fong dem Thema Gendergerechtegkeet gewidmet sinn. Mir hunn och säit leschter Woch Formatioune lafe fir eis Delegéierten, fir Fraen a Männer Delegéierten. Dat si kuerz Formatiounen, déi digital ofgehale ginn, ëmmer dënschdes vu 5 bis hallwer 7, wou d'Delegéiert sech kënnen aschreiwen a wou verschidden Themen zur Egalitéit Wierklech ugeschwat ginn. Do geet et zum Beispill ëm d'Kommunikatioun, wéi kommunizéieren déi verschidde Geschlechter, wat ass do anescht, op wat muss een oppassen. Do geet et och ëm natierlech d'Thema vum sexuellen Harcèlement, awer och vun den Diskriminatiounen op Basis vu sexuellen Orientéierungen oder vu sexuellen Identitéiten. Et geet och ëm d'Gesondheet vun de Frae wou sech spezifesch Theeme stellen a Problematiken. An et geet och ëm d'Fro vun der Égalité salariale. Also e relativ variéierte Mix, wou ee sech da kann eraussichen, wou ee wëllt deelhuelen oder och fir all Optioun sech umellen. Well et war eis eben och wichteg, eng Aktioun ze hunn an de Betriber mat eisen Delegéierten zu deenen Theemeberäicher. Dann nach zwee weider Sujeten. Dat éischt ass e Sondage, dee mer realiséiert hu bei eise weibleche Memberen iwwert d'Thema Sexismus an Harcèlement op der Aarbechtsplaz. Do ginn ech elo net an den Detail a. Mir hunn zwar éischt Analysen, mee mir sinn amgaang, déi nach ze verdéiwen, notamment wat vläicht d'sektoriell Ënnerscheeder an deenen Äntwerten, déi mer kruten, ugeet. An déi wäerte mer awer spezifesch wëlle presentéieren a bei enger Pressekonferenz. An do kann ech Iech och schonn den Datum soen, dat wäerte mer den éischte Mäerz maachen um 11 Auer zu Esch an der Maison du Peuple. An da last but not least, reng chronologesch als Lescht, gi mer och an deenen nächste Mount eng Broschür eraus, Dat ass eng kleng Broschür, déi sech och engem speziellen Thema widmet, an zwar dee vun de Fraen an der Geschicht vun der Gewerkschaft. Wéi ass et zu deem Engagement komm? Wéi ass dat opgeholl ginn? Wéi huet et sech weiderentwéckelt? Wéi ass den OGBL haut do opgestallt? An do hu mer ganz verschidde Bäiträg. A fir dat ënnert d'Leit ze bréngen, wollte mer dann och am Fong de Lancement vun där Broschür begleede mat enger Table ronde. mat den Auteuren an Autrice vun där Broschür, an déi fënnt och normalerweis statt den nonzéngten Abrëll um sechs Auer, och zu Esch an der Maison du Peuple. Och do wäre mer ganz frou, wa Vertrieder a Vertriederinne vun der Press sech d'Zäit géifen huele fir do lauschteren ze kommen. Also Dir sidd häerzlech invitéiert, an ech mengen, Et sinn och Themen, déi kënnen interessant sinn, fir ze beliichten an och emol eng Kéier en anert Thema an der Pandemie oder och grad elo emol nees eng Kéier dat Thema an de Virdergrond stellen. Merci. Merci, Michèle. Kënne mer d'Mikroen erëm heihinner huelen? Mir hunn nach ee leschte Sujet. Ech hat et virdrun annoncéiert, den Harcèlement moral. Ech wollt. Dann just nach soen zu all den aneren Aktivitéiten, wéi d'Michèle richteg sot, ronderëm de Fraendag gi mer dann alles nach genau gewuer, wou den Jubiläu och matmécht, wa mer d'Datumer public kréien do op der Pressekonferenz vun der GIF. Voilà, harcèlement moral, do hu mer och eng Initiativ, déi mer starten, Frédérique. Jo, mir hunn dat Thema haut de Moien emol e bësse méi beliicht. Et ass jo elo schonn e puer Méint e Projet de loi um Dësch. Et muss ee soen, et ass eng Situatioun, déi mer ëmmer méi och vun den Delegatioune matgedeelt kréien, och op eise, an eisen Informatiouns a Berodungsdéngschter hu mer ëmmer méi Fäll vu Mobbing op der Aarbecht, vun Harcèlement moral. Ech mengen, d'Nora sot et am Ufank, dass mer insgesamt jo och Situatioune vu Stress, vu psychescher Belaaschtung och zougeholl hunn, an dat ass natierlech net propice fir esou Situatiounen ze verhënneren, déi huelen éischter zou. Elo ass et awer esou, mir hunn am Fong zu Lëtzebuerg elo zënter 20 Joer, gëtt et dëst Joer, eng Diskussioun iwwert e Mobbinggesetz, wat mer awer bis elo nach net hunn. Et ass effektiv 2002, wou eng Proposition de loi erabruecht gouf, deemools vum Lucien Lux, Déi gouf spéider, wéi de Lucien Lux net méi Deputéierte war, vum Taina Bofferding iwwerholl. Déi ass awer ni gestëmmt ginn. Den Aarbechtsminister Biltgen an der Zäit hat e Projet de loi eragereecht iwwer Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht am Allgemenge, wou awer och e Volet dozou dra war. Dat ass vum Staatsrot gekippt ginn an et ass och ni zur Ofstëmmung komm. An dat Eenzegt, wat am Fong besteet, ass, En Accord tëscht de Sozialpartner vun 2009, dat am Kader vun der Ëmsetzung vum europäeschen Accord-cadre zum Harcèlement moral ergeet ausserdeem Onnall iwwert d'Violence au travail. Lo ass et esou, also an deem Accord ass eigentlech virgesinn, dass an de Betriber soll zesumme mat der Personaldelegatioun eng Prozedur agefouert ginn, fir ebe Mobbingfäll ze behandelen. E leet eng Definitioun fest, e geet e puer allgemeng Prinzipien, dass een een am Fong net kann entlooss ginn, well en eng Denonciatioun mécht a sou weider. Mee natierlech kann en net doriwwer erausgoen. Et ass am Fong nëmmen dat, wat d'Sozialpartner sech kënnen eens ginn. E ka lo näischt soen iwwer, wat si Méiglechkeeten, op d'Geriicht ze goen, wat ass d'Roll vun der ITM. An mir hunn och an der Praxis gesinn, obwuel et ni wierklech eng Evaluatioun gouf, awer vun deene Retouren, déi mer hunn, ass et virun allem do a klenge Betriber ouni Kollektivverträg oder souguer ouni Personaldelegatiounen, hapert et awer och oft un der praktescher Ëmsetzung an et gi guer net vill esou praktesch Reglementer. Dofir war mer an deene leschte Joren éischter och der Meenung, dass ee Gesetz misst kommen. Elo ass een. Projet de loi do. Mir waren zimlech iwwerrascht doriwwer, well obwuel mir jo Signataire si vun engem nationalen Accord, deen och d'Obligation générale ass, si mir net am Virfeld consultéiert ginn, guer net gefrot. Mir wëssen dat nämmlecht vun der UEL, déi zwar e bëssen aner Virstellungen hu wéi mir, déi éischter géint ee Gesetz sinn, mee och déi goufe guer net consultéiert. Dat heescht, dat koom ganz iwwerraschend fir eis. Dat wier éischter een Thema geweecht, wat een och am Comité permanent du travail de et de l'emploi hätt kënnen uschneiden. Bon, a mir wäerten och elo mam neien Aarbechtsminister nach driwwer schwätzen, well awer deen neie Projet de loi awer e puer Lacunne fäis opweist. Also en huet am Fong den Avantage, dass elo emol ee Gesetz kënnt, mee am Fong fäerte mer, dass et awer an der Praxis net vill wäert änneren oder verbesseren. Ass engersäits gëtt dann hei definéiert effektiv, dass do dann d'ITM eng Roll ze spillen huet. Dat ass jo schéin a gutt, mee mir froen eis awer an der Praxis, wéi dat soll ausgesinn iwwert dat, wat souwisou elo scho méiglech ass, eraus. Well et kann een och elo schonn d'ITM mat esou Fäll befaassen a si gi jo och mëttlerweil Statistik eraus, iwwer wéi vill Fäll se kréien. Dat ass, wiisst jo An hei ass awer elo net virgesinn, dass elo eng extra Unitéit bei der ITM géif virgesinn, dass Psychologen zum Beispill do zousätzlech géifen agestallt ginn. Am Fong gesi mär éischter eng Roll vun der ITM, déi kann och schlecht do elo eng schlichten a sou Fäll. Déi déi kann natierlech kontrolléieren, ob de Patron eng Prozedur a Plaz gesat huet an déi och korrekt anhält, mee doriwwer eraus Misste vläicht aner Organismen do intervenéieren an notamment freet sech d'Roll vun der Aarbechtsmedezin an deem Kontext. A mir haten awer och d'Idee, vläicht misst een eng onofhängeg Mediatiounsstell um nationale Plang virgesinn, dat heescht, dass déi Fäll géifen dohinner goen. An da steet awer och Eng grondsätzlech Fro, wat e bëssen anescht ass eigentlech an där hei Prozedur vum Mobbing, wéi se elo virgeschloen ass par rapport zu anere Fäll, ass, dass am Fong déi ganz Charge de la preuve läit ëmmer op der Victime. Et ass am Fong déi Persoun, déi seet, si wier Affer vu Mobbing ginn, déi beweise muss, dass dat esou war, dass am Fong net den Ugekloten, dee seng Onschold muss beweisen, mee ëmgedréint ass et un der Victime am Fong ze beweisen, dass do wierklech eppes geschitt ass, wat natierlech an der Praxis oft ganz schwéier ass. An et versteet een och am Betribsalldag, dass och aner Leit elo ongär als Zeien do untrieden. Well et natierlech och fir si ka perséinlech Konsequenzen hunn. An där Hinsicht gëtt et och, do ginn ech awer elo net an den Detail, mee et sinn och aner Prezisioune par rapport zum Schutz souwuel vun de Victimmen oder Victimes présumées als och vun den Témoinen virzegesinn. Et ass och d'Fro vun de falschen Accusatiounen, wou och am normalen, am aktuellen Accord steet, dass déi net toleréiert sinn. Mir hunn do Fäll, wou eegentlech den Dossier net wierklech seriö geholl gouf an dann déi Persoun, déi eng Accusatioun gemaach huet, duerno entlooss gouf, well fausse accusation, an dat wier da souzesoen Ruffschiedegung. Also do muss een och, mengen ech, méi e klore Kader setzen. Da bedauere mer e bëssen, dass d'Roll vun der Delegatioun am Fong manner kloer do steet wéi am aktuellen Accord. Déi Delegatioun kann zwar Dossiere viruginn un d'ITM, mee et ass am Fong net méi ausdrécklech virgesinn, datt déi dann zesumme mam Employeur do eng Prozedur muss ausschaffen. An wat ganz feelt, ass eenzeg d'Roll vun der Gewerkschaft, obwuel am Konkrete ginn d'Leit awer oft bei hir Gewerkschaft, wa se eebe sou Problemer hunn. souguer léiwer vläicht extern vum Betrib an Informatiounsdéngschter vun enger Gewerkschaft ginn, wéi elo bei aner Leit am Betrib. Dat ass fir eppes anescht, wat eis do feelt. An dann si schliisslech d'Sanktioune relativ niddereg. Ech schwätzen do vun 251 bis 2.500 Euro. A Frankräich waren d'Saktioune, wann de Patron näischt mécht, a Fäll vun Harcèlement moral bei 30.000 Euro. Dat ass natierlech e groussen Ënnerscheed. Ass de Projet de loi fir eis nach op all deenen do Punkten nozebesseren? Merci. Voilà. Ah jo. Merci, Frédéric. Jo, Dir gesitt, mir hu vill Aarbecht als Gewerkschaft. Mir hunn nach vill ze dinn. Dat do wäert sécher e Sujet sinn, op dee mer nach wäerten agoen, wou mer och mam Aarbechtsminister, de Frédéric sot dat, wierten driwwer eis ënnerhalen. An hannendru bleiwen, dass do e bessere Schutz fir d'Salariéë kënnt, déi Opfer si vun esou enger Situatioun. Mir hunn elo hei ganz vill, mee dass wier ëmmer bei eisen nationale Virstänn, ganz vill Sujeten, dass ebe well mer, well d'Aarbecht eis net ausgeet, an dat gëllt och an de Secteuren, och do si mer de Moien drop agaangen, dat ass, domadder halen ech dann op, ech ginn och elo hei, ech maache keng Detailer méi, mee mir hunn, Dräi Secteuren hu spezifesch sinn am Detail duerchgeholl ginn. Dat eent ass dee vun de Laboratoiren, déi vill gefuerdert sinn am Moment. Déi Leit, déi do beschäftegt sinn, déi schwéier Aarbechts a Lounbedingungen hunn, souwisou schonn, wou mer elo Kollektivvertragsverhandlunge fuerdere fir datt do emol eppes gemeet gëtt fir déi Leit, déi do beschäftegt sinn an déi natierlech elo duerch ganz, ganz vill Leit, déi sech mussen testen a wëllen testen an krank sinn a mussen testen, eng Surcharge de travail enorm hunn an déi jo nach konfrontéiert si mat heiansdo jo Leit, déi d'Nerven e bësse verléieren an duerfir sinn hir Bedingungen nach méi erschwéiert. Do si mer drop agaang an da si mer op eng gutt Nouvelle agaangen, dat ass also e gudden Job, wou do gemeet ginn ass. Mir hunn en éischte Kollektivvertrag bei der Firma Orange Dat war nach ee vun den dräi Opérateuren hei zu Lëtzebuerg, deen nach kee Kollektivvertrag hat, an do ass eng CCT elo agefouert ginn. Mir sinn do als Gewerkschaft alleng, also den OGBL, an do hu mer elo, do ginn ech net op den Detail, Dir hat e Communiqué gemeet mat den Inhalter, mee dat ass awer emol, schonn e ganz wichtege Schratt gemeet an do sinn och eng Rei Avantagë fir d'Leit dra festgehale ginn. A mir hunn en Ofschloss vum Kollektivvertrag bei der Socom, wat e grousse Betrib ass mat 680 Leit, en Elektrikerbetrib, deen d'lescht Joer war en Accord op ee Joer an dëst Joer ass een op dräi Joer mat de substantielle Verbesserungen an Erhéijungen, linear wéi och Prime unique wéi och Aarbechtsbedingungen a Conditions de travail, déi verbessert gi sinn. wat mer dann och de Moien nach eng Kéier bericht kritt hu vum zoustännege Verhandlungssekretär. Voilà, ech mengen, dat war elo emol den Tour vun deene wichtegste Sujeten. Ech weess, déi Pressekonferenze sinn ëmmer voll gefëllt, mee mir sëtzen do zesumme bis no Mëtteg, vu moies fréi un, soudass och ëmmer ganz vill do gesot gëtt an versichen hei d'Ried ze maachen vun deene wichtegsten Konklusiounen. Ech soen Iech Merci fir Är Gedold a mir sinn alleguer do fir Är Froen.